tinokutambirai pano pajolas news audio
mangwanani akanaka mhuri yezimbabwe Tinokutambirai pano paJolas Morning Sport News uri musi weChitatu 20 Chikunguru 2022 apo patinenge tichitarisa nhau dzezvemitambo. Regai tipinde munhau dzedu zvizere. Mitambo yeRegion 5 Youth Games muna 2024 ichatambirwa kuMaputo. Vachitaura pakusaina chibvumirano kuMaputo, Chief Executive Officer weRegion 5 Stanley Mutoya weZimbabwe vakarondedzera mabatiro akaita mitambo iyi muupenyu hwevatambi. Kanzuru yeAfrican Union Sports Council Region 5 neMozambique vakanyorerana chibvumirano chichatonga kurongwa pamwe nekuitwa kwemutambo wechi11 muRegion 5 Youth Games muna 2024. nekusaina chibvumirano cheprotocol mozambique yakaita chirevo chakasimba chechinangwa chekutambira mitambo maererano neregion 5 rotational order mitambo iyi inodzokera kumozambique kwapera makore makumi maviri mushure mekutanga kwegore ra 2004 muguta remaputo Makundano eRegion 5 Youth Games, ayo anoitwa mumakore maviri oga oga, akura kuita makundano makuru emudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Mitambo iyi inokwezva avhareji ye-3000 vatambi nevakuru mumakodhi gumi nerimwe emitambo. Regai tipinde munhau dzezvemitambo yenhabvu. T1 inofemera mugotsi meshesha. Mashoko emakwikwi eCentral Region Soccer League, CRSL, angangosvika kumvura yacheka makumbo mushure mekunge chikwata chaimbove muPremiership cheTehuan FC chakwanisa kudzikisa hutungamiri hweShesha mukusvika pamapoinzi mashanu. Chikwata cheZPC Munyati chakadadisa Tehuan apo chakabata Shesha iyo iri kurairidzwa naJohn Nyikadzino kuita mangange 0-0 Ukuwo chikwata chaimbova muPremiership chiri kuda kudzoka mumakwikwi chakakunda Philabus United 2-0. Shesham iyo yakatora mapoinzi makumi mashanu kubva mumitambo makumi maviri nemaviri isati yadyiwa, Tehwan iyo ichiri kutarisira e, ichiri netarisiro yekukunda yasara nemapoinzi mashanu kuti ibate chikwata ichi. Sarupinda anodzoka kuGreen Machine. Kumutsiridzwa kweCaps United kwakawedzera kusimbaradzwa mushure mekupedza kusaina mutambi ari kudzoka, Blessing Sarupira. Mutambi wemaWarriors anogona kunge aripo pamutambo wemakepekepe unotevera weCastle Lager Premier Soccer League neManica Diamonds kuNational Sports Stadium nomusi weSvondo kana sezvakatarisirwa akatambira international transfer Clearance, ITC, svondo rino. Sarupinda anga achidzidzira nemaGreen Machine kweanodarika masvondo maviri zvichitevera kupera kwekondirakiti yake nechikwata chiri pamusoro chekuSouth Africa cheSekukume United. Pombi anobatsira vechidiki veDynamos. Aimbova mubati wepagedhi weDynamos, Jafet Shortcat Muparutsa ari kutarisira kutora vatambi vechikwata chake chidiki kuti vaende kuUnited Kingdom kwaave kugara. Pfungwa yaMuparutsa yakaburitswa naWashington Pombi uyo akapa mamwe majezi enhabvu kuchikwata chevadiki cheDynamos icho chiri kutamba muHarare Province Division 2 B League. Pombi anove munin'ina wemushakabvu Langton, Schoolboy Tinago, ang, anga, anga, anogarawo kuUnited Kingdom uye anga adzoka kumusha kuzororo. Pombi akange adzoka kumusha kwesvondo uko akanoisa dombo paguva remukoma wake Tinago, akashaya musi wa 18 Chikunguru 2018. Regai timbokupai nhau dzemimwe mitambo. Tichatanga nekukupai nhau dzemutambo wetsiva. Manyuchi Boxing Tourney inoitirwa kuChivhu. Mukuru webhodhi reZimbabwe National Boxing and Wrestling Control Board, Lawrence Zvimbudzana akakurudzira mapuromota kuti adzikise tsiva munzvimbo dzose kuitira kupa vamwe vatambi vane tarenda mukana wekudziratidzira. Makwikwi aya achange aine nyanzvi mbiri dzepasi rose, Tatenda Signature Bidingu ari kukwikwidzana naFilimon Hara wekuZambia vachirwira mabhande eWBF neWABA Super Bantamweight mumutambo mukuru. Nekune rimwe divi Evans Vantso usavi hwevhu acharwa neYohani Banda wekuMalawi mubhande reWBF Lightweight. Makwikwi aya achatsigirwa nemakambani akati wandei akadira mari nezvimwe zvinhu. Mutsigiri wemutambo uyu Prosper Chibaya, uyo anove Charles Manyuchi Boxing Academy Director, anosimbisa kuti vagadzirira mutambo uyu. Regai tipedzise nekukupai nhau inosuwisa. Jari anobatwa aine zvinodhaka zvisiri pamutemo muropa rake. Mumwe wevamhanyi vemuZimbabwe vane mukurumbira anomhanya nzendo refu Munyaradzi Jari nguva pfupi yadarika akawanikwa asiri kudivi revemitemo rekurwisa zvinodhaka mushure mekunge awanikwa aine mushonga wakarambidzwa. Mutambi wemuZimbabwe uyu akawanikwa aine drostenolon M1 iyo iri pachirongwa chinorambidzwa neWADA. Jali akatarisana nerambidzo yemakore anodarika maviri. Mumhanyi wekumhanya nzendo refu uyu akaedzwa mushure mekukunda mujaho weDiaco Gaborone International Marathon kuGaborone, Botswana musi wa5 Chikumi. Chari aziviswa pari zvino akamiswa basa kwenguva pfupi. Uku ndiko kupera kwenhau dzedu paJonas Morning Sport News. Kana muchida kuwana dzimwe nhau dzakawanda, tibatei panhamba dzedu dzinoti 0775 934 930.

kuti mupinzwe mumagroup aya rangu zita ndinoitwa muna shemanyemba chisarai